gaafatan. Sababiin isaa akkana naa dhaga'i qalbeeni bifadli rifqika yaa kaahira alkawni. Khaalid mujaahidoota fuudhee bu'e karaa dhaqee achi gahee wal qunname jaraan. Musannaa ibnu haaristu achi ture duraan. Mootoowwan waamicha dhiyeesseef durarraa akka siddiiq jedhan wal duraa duubarraa. Jedhe abbaan waraana jaraa siiniif qophoofneerra. Fursi waan amantii hin dhageessu sin irra maalummaa keessan bartanii baatu asirra Khaalid dubbee gabaabdu ergeef boodarra akka isin jireenyatti jaallatanurra kan du'a jaallatu tanaa wajjin jira dubbittiin dhugaadha nama argateef jarra guutuuwwan jajjabaati isaan wajjin jira loltuu qofaa miti lolchiisaanis jira Nama akka Abbaa Ubeeydat ibnul Jarraah nama lola Badri qooda fudhaterraa kan achitti jire abbaa isaa mataarraa. Inni Islaamaan lolee kuffaara gargaarraan faallaa Islaamaa taanaan firoomneessa jira. Kan akkasii meeqatu gaafas wajjin jira. Jarri fursii dhufan guutanii ardiirra Hormuuz bamibbaal sawnaw xooruu yemmemarra Khaalid injifatee adeeme fuuldura Magaalaa jaraa marse kan jedhamtu hira Loli irra haanee jiziyyaa jararra kaa'ee Dawmatul jandalitti dabarraan Boodatti gurmooftee biyya adda addaarra Faarisiif

Yaa Taabee Khaalid kan lafatti badde mamlakaan dukkanaa of arguu dadhabde seenaa abbaa ofiillee arguufi jalabde mootummaan ciniintuun agartuu wal qabde aangoo barbaaduuf jechaa duwwi harka qabde akka hin taane taate akka taatu dhabde alaabaa duwwii mataa ofiirra qabde mootummaa barbaacha quraanaa wal dhabde addunyaan islaamaa erga khaliifaa dhabde gaafa sana cabde

Ajaba kaa jechan itti dhabee maal itti fakkeessu dubbiin Khaalid kana akkam jedhee ibsu gaafa nuura islaamaa jarri biyyaaf ibsu jarri walii galee quraana diriirsu kitaabni waa'ee isaa akka inni odeessu imaama gootoowwan wal jala hiriirsu ardii faaris sana gaafa inni lolchiisu gaafa inni iraaq keessa kufrii barbadeessu mahraan kan jedhan kan kuffaara lolchiisu. Aduwwi gargaaru dhufetuu bookesu Fuulleetti Khaalidii waameetu arrabsu Siniif dhufne jedheen du'a sin barsiisu Lolli maal akka ta'e isin agarsiisu Achiin Khaalid fardatti ol baheetu fiisu Dhaqee bira gahee isaa waraana hiriirsu Fayyaa qabee fidee utuu iyyisiisu Mujaahida fuuldura wayta fidee ciibsu Mataasaarraa fuudhee laga keessa buusu Akka Rabbiin waan Ati milkeessu kanaafan dhabe waan ani itti fakkeessu leenca waa liqimsu afaan saabuunaani bifadli rifqika yaa qaahira alqawmi baay'ee wajjin jiraa gootoowwan gaggaari. Jagnoonni akkeef cubbuu babaasan gargari katabamee jira dubbiseeti bari ansaarotas tahee jamaa muhaajirri hundinuu kan jihaada irratti uffatan umri abdallaa ibnu umar akka baasarri kan akka abdurrahmaan ibnu awfee bari Kan duniyaan itti dhangalaate ka bahari Kan uduu jihaadaaf kennuu fide umri An lakkaa'uuf mitee fakkeenyaafi bari Kunoo kan akka abbaa Ayyuub al-Ansaari Leenca sahaabotaa adamsituu kufri Khaaliq kanaa wajjin akkam dhaba nasri Rijaala dhugumaa kan akka Ammaari Diraar ibnu Damraa Qaaqaa ibnu Amri Sadarkaan jaraa sawwamtu ol kaasee bari

Ajabaka maafin nasharamne akka dhugaa qabu jundii rabbal alaa takkaa waan dadhabu waan quraanaa wareegameef goba qabu galma tokko gahuuf kan hundi tahaabu maafin injifanne akka dhugaa qabu imaama hojjatee hojjachiisuu qabu qawliin rabbii dhufee takkaa hojiin dhabu Baynahum ruhamaa'u lubbuu walii dhabu dhuunfaadhaaf gamtoomaan wamti jarra sabu akka dukkanni kufree kun itti jabu ifa quraanaa kana bakka hundatti dhaabuuf kanaafuu taabuu akkamitti jabu bar waan jaahiliyyaan taate quba qabu yoomuu arguun dhabu namni aqlii qabu akka gareen garee miidhee wal qaqqabu kanaaf injifatu akka dhugaa qabu seenaan khayree jara himu hamman qabu

Baay'isee dubbachuuf hin danda'u baree hundatummoo qabaa seenaa waan gaggaaree keessaa tokko lama himuun koo yaa jarree hundinuu akkasumaa naa hubadhuu sirree ummata hilaa hin kenneef yaada gaarii hizbii rabbii taanaan kan guddateef qadreen kanaaf humna tahee jabeesseen jabbaaree Quwwaan kan isaati Allahu Akbari jaratu wal tahee qaamaaf qalbii gaariin jiilii quraanaati eessaa dhabu nasri seenaan jaraa waraabameen dhumu baariin rabbiin walitti qabe namoota gaggaarii kanaaf nagadatan jarri gabaa nasri Rabbiifama naman biran jiru dharre Nabiif ajajaman bakkaan gahan amre Gaafa ifti islaamaa bahuuf deemu fajre Mu'mintoota akkasii qofaan cabde kufre Ansaarotas tahe jamaan muhaajirre Jaarsaa dargaggeessaa dubartiinif dhiirre Gammachiise Rabbiin itti arjoome nasri Maalummaa islaamaa jara beeka qadri Gaafa mu'minummaa qofa tahu firri Wal qofatti himatuu rakkoo qaban sirri

Aduwwii maqaa Islaamaatiin waa barreessu, Khaalid irratti waan hin taane odeessu, Seenaa xureessanii holola odeessu, Duula karaa hundaa jarri nuuf hin teessu, Dhaloota boodaatiif kitaabaan qopheessu, Garuu Rabbiin jazaa mu'minaan balleessu, Duris jiru munaafiqni waa odeessu, Yeroo Khaalid waraana sana hunda gaggeessu, Gaaf tokko Abaa Bakritti dubbii fafakkeessu, Jedhan Khaalid baayyate wanti inni barreessu maaliif lolchiisuurraa waamtee gandan keessu Jedhan Abbaa Bakriin wamte Khaalid balleessu Haqiiqaasaa yoo laalle dubbatamuun geessu Seeyfii Rabbii luqqa'e an ol hin deebisu Ammas jecha Abbaa Bakrii si odeessu Wayta Khaalid murtaddee biyyaa balleessu